Helo, fe enw i yw Anya a fi'n 26 a fi'n dod o Caerdydd. Pryd sylweddoloch chi'n gyntaf eich bod chi'n cael trafferth a'ch iechyd meddwl a sut oeddech chi'n teimlo. Nes i dechrau sylweddoli, really, pan o'n i'n 16. Ges i ddiagnosis o namgolwg a nath e weid wrtho fi mod i falle mynd i mynd yn ddall erbyn y diwedd. Felly oedd hwnna'n lot i cymryd mewn. So'n amlwg nath meddyliau dechrau dod mewn i'm mhen i fatha ti'n mynd i fod ar ben dy hun, mae neb yn mynd i caru ti, Ti'n mynd i colli dy olwg a ti ddim yn mynd i gwybod be mae pobl yn edrych fel dim mwy. O'n i jyst ddim yn gwybod be i wneud. Nes i jyst gwthio fe reit lawr a jyst ddim meddwl amdano fe nes iddo fi ddechrau gorfod meddwl amdano fe eto pan o'n i'n hun. Sut oeddech chi'n teimlo cyn siarad ag unrhyw un ynglyn â'ch iechyd meddwl? Oedd gen i'r syniad yma, os o'n i'n mynd i weid wrth rwy'n, fasen nhw jyst yn meddwl bod fi'n bonkers. o'n i'n meddwl hwnna am fi fy hun beth bynnag. Felly oedd gen i'r ofyn pan fasen ni'n gweud wrth yn heili fi neu ffrindiau, fasen nhw'n gweud, come on Anya, mae amser, amser mynd nawr i'r ysbyty meddwl. Oedd yn rhywbeth mawr mawr i gorfod deud wrth pobl, felly wrth gwrs mae ofn yn teimlad eitha normal swn i'n meddwl. Beth beroch chi i siarad â rhywun amdano, a sut oeddech chi'n teimlo ar ôl siarad? Be nath neud i fi siarad amdano fe odd, o'n i'n gweithio mewn ysgol a yn anffodus, pan nes i ddechrau meddwl y meddyliau tywyll yma, o'n i ddim yn gallu ymdopi dros amser wrth i fi weithio fanna, nath nath llygid fi dirywio. Oedd rhaid i fi newid i fod yn ddall, cofrestru i fod yn ddall. Felly nath hwnna wneud i fi deimlo lot o tywed, meddyliau, ni erioed i meddwl o'r blaen. O'n i'n o'n i'n teimlo'n isel, o'n i'n teimlo fel o'n i'n methu ymdopi a methu mynd mlaen dim mwy. Felly o'n i'n o'n i'n torri lawr yn gwaith yn aml ac o'n i'n mynd i guddio lot yn y tai bach a o'n i jyst yn meddwl bod neb yn sylweddoli a wedyn wrth gwrs nath pobl sylweddoli achos nath e mynd mlaen am, am sbel. Felly, oedd, oedd deud wrth rwy'n, pan, pan ath rwy'n tynnu fi un ochr a gweud, ti'n mo, beth sy'n mynd mlaen, Anya, oedd gen i eto, oedd gen i ofyn, oherwydd o'n i'n meddwl, dyma ni, maen nhw'n mynd i roi sac i fi, maen nhw ddim yn mynd i ddeall, a maen nhw'n maen nhw mynd i roi rywydd o fi, ac yn lle hynny, nath nhw wei, mae angen help arno ti. A nath nhw fynd â fi i'r doctor ac eistedd efo fi'r holl amser, a gadw i fi Siarad amdano fe. Pa tri chyngor byddech chi'n rhoi rhywun sy'n cael trafferth a'i iechyd meddwl? Swn i'n gweud, rhydd un i fi, e, falle nid i chi, ond faswn i'n gweud pwy fasa ddim yn hoffi wneud hwn, ond chwerthin. Fi'n meddwl os chi'n gallu chwerthin am pethau, weithiau mae fe jyst yn wneud i chi deimlo Bod y peth yna ydych chi'n poeni am ddim mor wael â chi'n meddwl yn y lle cynta. Rhif dau, swn i'n gweud ymddiriwch mewn pobl. A tri, swn i'n gweud cofiwch bod e ddim am byth. Mae selder yn gallu gwneud i chi teimlo, neu mae unrhyw iechyd meddwl, unrhyw problem iechyd meddwl yn gallu gwneud i chi deimlo chi'n mynd i fod fel hyn Am byth bythoedd, a mae dim byd yn mynd i newid. Ond maen nhw wedi newid i fi. Pa mae'n bwysig i pawb ddysgu am iechyd meddwl? Fi'n meddwl bod e'n bwysig dysgu am iechyd meddwl fel unrhyw beth. Mae'n mae bwysig i ddysgu unrhyw beth. Oherwydd efo, pan chi'n gwybod rhywbeth, lot o bethau am rhywbeth, neu pwnc, neu beth bynnag, chi hefyd yn gallu deall yn well, heb gwybod y ffeithiau, heb Siarad i'r pobl sydd falle mynd trwy'r pethau yma. Sut ydyn ni byth fod i ddeall y pobl yma? Neu sut ydyn ni byth fod i ddeall y problem iechyd meddwl? Felly efo'r gwybodaeth yna, mae fe'n pwerus. Chi'n gallu helpu pobl pan chi'n gwybod beth sy'n effeithio nhw a sut i'w helpu nhw.